Matin watye ki ladit Zero Abuga, pud tye ka winyo wa o mot. Watye ki ladit Honourable Minister Nobert Mao. Cawa me acel tutwalo wabedo ka neno jami ma tye malo kunu ma lubbe ki politics. En ma wadong kwede ni wadugu dong paco kakeni. Ladit Minister, kumbeti koko ma tye i Acholi ma angeyi ni in bene inongo pien pol weekend kum kare ni ibino gang pol wa sub groups kadi bed pe i participate in tutwale discussions, itye iye ma ilubu jami ma tye ka time. Koko tye i lok kom culo dyang. Cul eni do o ka kwene pien aneno cing ca dano dok tye ka bedo wai gitye ka ero cone odoco gang ka keni ni. Tam mukene tye ka bino ni tweka dong ki dwak gamente kot pien gamente pe tye ka ye culo dyang pa Acholi. Cul ki kwanyo dek ki kwanyo ki miyo cing Attorney General, Attorney General in aye ite minister, tye ite ministry ma megi Ma kit ma nongo itito, in aye iloyo wigi. Lok kom cul do ka kwene.
Apwoyo James lok lok ka cul ni kemme ki lapeny ma ikwongo penyo ne ni bota i office ma mega jami ne tye nining. An adonyo i gamente kombedi Gin ma pire tek bota loyo en aye kit me neno ni kero pa gamente otiyo pi lwak me Uganda ma bene dano ma megwa, kaka ma an aa ki iye bene tye i kingi. Pii ma mol marac-ci, yugi ma tye i wang it kadi wal nining? Ka pud kitye ka bayo yugi ki ka ma pii mol a ki iye,

gin otero gamente i kot, ci lacen gamente wa imyero ki winye. Teso bene tye jo mutero gamente i kot. I lango bene tye jo mutero gamente i kot. Kare ma an adonyo i ministry, onongo cul mo peke. Onongo kiketo i bajet ni kibemiyo bilion pyeradek, ma bene pe kimiyo. Atamo wi dano po ma wan obedo i nyim barracks kenyo, pien jo mogo loko lok eni doko dong me politics. Ah, latinwu aye kombeddi dong tye Minister me Justice, myero en aye dong okonywu. Awaco John-ne, Ngat adoro gamente eni aye kilwongo ni President. Bed dok ngata okemme ki lok eni, pien ma kidoto gamente kidoto Attorney General. An atye macalo dano ma loyo wi ministry. Dong ngo ma an atimo i kare ma an ao kunu? Pien awaco ni ojonne, wuwek tweyo it dyel i wiya ni wek lalu omwoda nonono. Pe ngati mo tam ni eni dok lok manyen. An pud adonyo lawo maja. Cut cut kitugi medo cene oo dong i billion pyera aboro. Financial year eni ma watye iye ni ma giko i dwe ma i tum dwe ma abicel-li bajet ki medo. I bajet ma bino ni an ni koma aye atye ka ride. Ma alego omegina ki lumegina ni gin myero dwangi bene obed tye, pien lokke tye i nyim komitti me Legal. Komitti me Legal enoni en aye obimiyo tam i kom bajet. I byek ma kiketo eni, cente ma kiketo-ni pe romo. Dong mito dwanwa macalo Acholi, macalo Langi, an apenyo ni myero kiket bilion miya acel ki pyera abic walwenyu pi cene enoni. Cul gire tye ka wot anyim, ento pien ni dano dwong, cenene pe romo. I cim pol kare ka kigoyo botwa kany dano waco ni gamente tye ka culo pi ip. dyang, pien jo okene nongo nongo milion acel, jo okene bene tye ka nongo alip miya adek, ni kong kicul ma lonok. An atamo ni ka ngat onongo alip miya adek ci obino wacca, pien i nge ba tye lok mogo ma dano loko mere me yongo lok-ki. Pien pe waromo mokone, pien cene-ni tye ka donyo ki bot gamente direct i akaunt. En dong an amito dano ma tye ki complain gin kong dong gucwal kombedi waketo hotline dong. i ministri ma bene hotline eno ni ngat acel acel romo goyo cim ci nongo ngo ma tye dong lok man ni kono it dyang kono leb dyang kono ngo eno ni pe lok mo ma dok myero wa bal iye cawa gin na pire tek ene ni ki med budget wek culo tumu yot gin eni do odoko calo lyelo wi obibi now an ma calo mao Amito amok caden ni wa dano ma gitye ka nongo cul gigona cim bene gimiyo pwoc. Ento myero waten wunu kwot i komiti me legal jo ma dong pud dong guketo kero matek ma bene kadi gin pe lumemba me komiti nongo gutuc oko. An alego lumembawa bene me palament ka komiti me legal tye ka bedo wun bene myero ibed tye. wek wun bene wubin ka, ka, ka toro te guti enoni. An atye ki gen ni ma lubbe ki lok ma wan tye ka lokone matek, bajet obimedde. Kombeddi ni, cene ma mitte me culo dyangi-o weng i Teco lango ki Acholi, o bilion miya aboro ki wiye. Ma nyuto kadi man bilion miya pyerabic i kare bajet nongo pud pe obicobo. Pe obicobo, en eno ni pe obicope. Ento ma pire tek loyo, pien ipenyo kita an atye ka tic kwede i ministri. Ma an adonyo i ministri. Tye jami mogo ma an atugi cako timoneo. Pien itwero bedo minista ma ikuro ni preciden myero owacci ngo me atima. Ento an papatte tye ni an tye jami ma otera ma pigi tego. Me acel, lok ka twero pa dano. Kombeddi watyeko Action Plan lok kom twero pa dano ma atamo winyo wa Joe Biden bene onongo obedo ka telle iye ni pingo Uganda pe ki gin ma kilwongo ni National Action Plan for Human Rights. Pien eno ni obe gudo twero pa dano weng ka ki maki kono ngo kono ngo inongo ni kany kiromo tweyi kot kadi Kot man kadi onongo kingolo ni loko loyi onongo ibedo i buc pi mwaka adek, ento inongo ni ibedo woko i buc pi mwaka abic, itye ka kuro ni kingol kopi. Enoni jami enoni ma gudo kom dano direct wamito tyekone. Me aryo, lok kom riyo tal i kin jo ma tye ka telle i nyim kot. ma kilwongo ni Alternative Dispute Resolution ma wan wamako iye cingwa ki dul me kot ma lawiye en aye Chief Justice Owiny Dolo. En oni okatiko dong macalo policy pa gamente. Me adek, neno ni luwer

Ca okene, dano bene pe ngeyo ngo ma itye ka timone, nongo gineno mere bati keken, gitami gedo mo pe tye ka timme. Ento amito jingo cwiny dano ni jami egi ma wan watye ka timone-ni romo loko kwo pa dano, ento mito bene teno kwot. Lok ka culo dyang kombeddi tye ka wot anyim, pien an atye ma atye ka ridone. Jwi. Gin-ni onongo ocung woko, bed dong ngati mo pe otammi.

waneno population pa Acholi ki dong waneno jo ma tye ka pido banya me dyangi. Atamo ni pe ginywen jami. Kong dong waket ti, ah, atye kany ki ki list pa nying nying dano ma ma myero kiculgi i loka dyang enoni. Ka dong in ipenyo ci dong kiwacci ni Acholi adi ma tye ka pido banya? Ka Acholi tye milion aryo point gimo, kadi dong kiwacci namba pa dano ma tye ka pido banya dong dwong adada, kong dong waketi dano alip pyerabic. Ci in imito wacci ni pi banya pa dano alip pyerabic eno-ni, lok mukene weng dong pigi pe tego? Pien gamente neno lok mapol. Ka ngat a tamo ni en pe bibolo kwir pi lok ka dyang enoni, meno kampen ma mege. Bene, in itye ka neno, James, ni lok eni tye ka bino i kare me kwir? Kare me kwir ene pol kare dano neno wacci oluto ka odiyo gamente. Mitiwu gamente romo keto calgi i Pe, pe mitte ni ikur kare me kwir. Kare kare ma wan ocito i palamen i nge cabit adek wan ocako mako cingwa ki ludito ma megowa calo Honourable Zachary Olum gi cut cuk guti ki keto motion ni ki lok aloka ki jo ma i lum ni palamen myero bene ongi ngo ma oweko lweny ni pe tum within a month actually within two months ma wacito i palamen 96 pe dok kong wakuro ni Kwir me mwaka alip aryo kacel ko obin ka in ada in lamema me palamen ma itye serious. Wa, watin an apenyo dul me Greater North Parliamentary Development Forum awaci ni gin kong dong gugure wek walok olok-ki enni. En me culo dyang.
Yes.
Lok-ki tye bene wa i kabinet ma wan macalo ministers ma Acholi wan oteno kwot ma nongo watye ka ridone. Oweko President owacci ni en dong pe mitte elok ki politician pien an gira dyanga mo ma kiyako peke. Pol jo ma tye ka lokke dyangi mo ma kiyako bene peke. President oweko en mitte dong kong elok ki wegi dyangi kikome. Ineno? Lok eni bedo calo keny. Ka icito i keny, nongo lutom keny kikome ma gidonyo i ot ka lok gin aye jo ot pa awobi ma gicok ki awobi ki jo ot pa nyako ma gicok ki nyako. Tye jo ma dong gibedo woko ka mato kongo, ka camo dek. Wa lucun wayo gi bene nongo tye iye eno ni weng nongo bedo tye ci wa nenu dong kong ni wan omyero keme ki jo ma gini gudo kom gi atir direct i bot wan politician tutwale jo ma mito cung me cito i parliament gudo komi pien ni nge ni ka i a ka lok wi apo i kare ma wa tye ka cung CA Mzee Adimona waco ni Mao en pud tidi. Museveni dengo wange ci bworo Mao oko. Ento an dong wun wunena. Neno, an dong atekki. An acicimo wang Museveni ci awaco Museveni in dwok jang acoli oko. Meno en aye dang cingi raba raba raba raba raba. Gin na pire tek ba. Peko-ni eni peko ma dong orii. Bed dok ilwite cakke ki i keto cing ma kiketo i bar pec-ce. O,
yes, o i juba peace agreement ka dong o i lok ma tye bot gamente. Transitional Justice Bill. Ibedo ka waco pi kare malac ni calo Acholi, agenda wa omyero obed lok me Juba Peace Agreement. I kin gen ma iwaco ni ibitiyo iye en lok ki Transitional Justice Bill. Wek odug tyek pien i kombeddi dano pud tye ka loko lok ka dyang, mutoka pa dano ma kiwango i lweny eni lokke pud ngat ocako peke, Dano ma oto, lutino murwenyo i lum, ngat ocako lokke pud pe pien obedo tic agamente me nongo gwoko jo neno-ni ki i pacigi. Ngom ma kimiyo ditac obedo iye labongo agirimen mo keken. Ngom ma dano obedo iye calo kam obedo ngom pa wegine kun bedi ngom eno tek tic pe tye ne tutwal iye. lokke pud be peya kicako lubo cik eni dong oo kakwe pien i cik eno bigudo weny pe bineno dyang keken bineno kwer jami ma akwano gi ni ki mukene mapol mapat pat.
James gin ma anongo i gamente ene ni cik eni be dok pe tye botwa i ministry of justice cikke dok tye i internal affairs gu maber ne wan tye ka tic kacel ki general tafire pien kiwacci ni ngat ma cadi odingo en aye myero oyab doggola en nikome. Bed doki in i won lato in aye myero iting ka mukwok ma ngwe-ni. Pien jo okene weng dok yutony tyene giweyo oko en in, ento an dong aye ni myero akemme kwede. Oweko bene ayubo kacokke madit, Transitional Justice Symposium, me dongo duru me medo preca. Kombeddi man aloko ni. Ape ki akalakala mo ni cik-ki dong obecito i Kabinet. Jami adi ma tye i cik eni ma pigi tego ma rwatte ki jami ma acako lok pigi-ni? Me acel, lok kom poro lok. Peko dwong i Uganda, myero kilok lok-ki, kilok lok ada. Aneno yub me Nipo pi Atiak Massacre. Families egoni ngo ma gitye ka timme gi? Nek alany mogo mutimme kany. National Dialogue mene gin na atye ka waco ne. Me aryo, National Reconciliation. Wa mito keto dul ma kilwongo ni National Dialogue and Reconciliation Commission wek wa yak lok ma tye i iwa. Dano tamo ni yer obed loko Uganda. Lutua. Ka ngat a tamo ni ye obe loko Uganda ngat eno ni pe ngeyo kit a lobo lokke kwede. Ye bedo no dong foundation tye maber. Bar me politics kong ki kome onywene ma pe wacce. Ci tuko ne obe tuke nining ma nongo bar onywene kumeno. I nongo ni i bar odilo dano tye ka ngwec ki latong ki panga. Eno kadi in ibed Messi in ibe moto odilo. Idonyo i bar ento inongo wegi ladong ene guruko unifom gitye ka ngwec kwede ni gin bene gin lutuk odilo. National Dialogue and Reconciliation pire tek but Uganda weng obedo can. Gin mukene ma wamito waket, waket dul ma kilwongo ni War Victims Compensation Fund. Tyen lokke ni cene mo myero bed tye kite neno calo Land Fund gitye iye. enoni myero obed cene ma gamente keto iye fund, account ma gamente keto iye cene mabup me konyo culo dano pien dano muto pe obedwogo ento oli romo roco kwo pa jo mudong. wek gin bene guwot ma nongo wigi tye malo i Uganda-wa-ni, ma cik eno ni kadi bed ni tye i te Ministry of Internal Affairs, an atye ka tute ki kwok atino wek okatti. Alego ni pe warwenyo wunu gen, bed dok pe watamo ni, Ee, mao dong kiketo kunnu calo Minista, Dong obedo kunnu mwaka aryo ki nucu. Pingo peya kityeko culo dyang? An aye a minista mukwongo oo kunnu. An aye a minista kena. Kombeddi, myero wun wunge ni opic pa Attorney General en okemme ki lokke. Opic Attorney General cok ki mamega. An jwi nongo atye ka rido lokke, ento lagamme tye i bajet. Lim, cent. Pien myero kicul ki lim. Ka onongo cene mo tye i drawer na macalo minister kono dong gini kiculo wa con.
Ladit Minister, kela i nino dwe adek dwe me angwen mwaka alip aryo ki abic, ladit lobo President Yoweri Kaguta Museveni okati i ker Judicial Commission me neno lok kom apar ma waloko kombeddi ni lawor Security Committee me Amuru District, oketo kafiu i apar ocakke cawa acel me otyeno me o cawa acel me odiko kit wot mo keken pe mitte i apar. Gukati ki jami mapol ma wabedo ka nenogi ma i kin mukene en aye ni oringo ayela mogo pien tye dano ma pe kingeyogi ma gitye i apar. Waniang ni Aryuma li Rwanda, Congo, Burundi, Tanzania ducu gitye i apar. Kimito niang nga ma won ngom i apar ki co dano eno weng ka James obalo onongo ngom eno nining i apar. Gitye ka kati ki jami mapol adida.

bimiyowa pwod bot dano. Pi mwaka dong maromo aryo, Komicon eni pud peya waneno gunyono tyen i i apar me cako tic ma megi. Lokke wa oo ka kwene pien niang ma ladit lobo cimo joni waneno in ibedo itye i kingi.
Ngat a myero wapwo mukato kare-ngo? pi keto Commission of Inquiry i lok kom apar en aye Chief Justice Owiny Dolo pien en aye otelo i wi lweny enoni pien en bene onongo winyo ni lit ka dano ma a ki ka ma en a ki iye ka ma kiyiko iye pene tye ka deno can kumeno. Commission enoni pire tek.

Dano tye ka loko mere ata, ento amito awacciwu gin an angeyo i koma pa. Me acel, kare ma an acung me bedo LC5 Chairman, acito ka penyo kwir i Apaa, i te Gulu i te District. Gulu District. Me aryo, kare ma dul pa Central Government, Mitte ni kiket gin ma kilwongo ni East Madi Hunting Area. Ka ma gin okwongo o iye ene Gulu District Local Government. I opic bot wo. Bot Walter Ocora, an onongo pud pa pud peya ao kunnu. Dano calo omego Betty Aol Ocan gin obedo councillors. Gulu District Local Government okwero lajwac ni gin pe gicwako yub me keto hunting area enoni i apar. Ento pol kare i lobo weng tye dano mogo onyo dul dano mogo ma nongo gitye ki miti gi ento dong gitiyo ki twero ma gitye kwede wek miti gi ni ocak nen calo miti pa gamente. Wek aketti, ka an awilo ngom kakamo, ci dong atammi dong mac okat kunu, gudo cak ki oo kunu. An dong atiyo ki twero na me waci ni, Ber mada ka kiyubo gudi-ni, ci dong lwak dong kati ka cung nge, Ee, gudi-ni ber, ento pe inge ni an atye ka timone wek wek okonya.
I lok eno-ni, an awinyo ni tye muno moni ma bene acoyo piny. Bruce Martin. Bruce, Bruce Martin. Awinyi aa ki South Africa. Acoyo, man naka ngato challenging coca ni pud peke. Coca ni aketo i wiye ni apar, evidence that demands a verdict. Tyen loke ni ka caden weng dong tye muromo, pingo pe ki ngolo ngol matir? Pien dong pe dok tye caden mo mudong. Ni dano ogamo cene o ki bot muno ni. jo mogo ma gin ludil oweko dano weng giloko ma nongo gibedo ur gingure angura pien pe giromo lok madii ci dong gin ma dong gitye ka timone en aye me neno ni kicak kelo yokke i kin Mari ki Acholi ma dong gulu kwero joni ocito ajumani.

an ki Jeneral Jim Muhwezi waringo wabino i Amuru. I ajumani, gin omoko ni kiryem dano weng ki i apar. Acol okwero ni pe kiryem dano. Meno dong bedo abeda calo ododo pa Rwot Suleman giba. Min latin ikome wayi ni ojonne. Omi latin niko, pe myero oneki. Ento moni ma pe min latin iwaye ni, Aa, kipok i aryo, ngat acel acel ocwal omak tung wiye, acel odong ki tung tyene. Meno aye gin otimme calo i ajumani. Kiryem dano oko weng. Dong lok tye kuman, James. Ka watye ki bunga ma kilwongo ni Zoka, kita gin lwongo kwede ma aco lwongo ni juka, ci pingo boundary ne pe ki keto iye pillars oko me wacci ni area eno ni pe wa mito iye dano mo? Pingo pe ki tye ka timo ne? Me aryo, ka wa tye ki area ma ki lwongo ma tye gazetted ma ki lwongo ni East Madi hunting area, pingo boundary ne pe nen? Me adek, dano ma tye ki ngom kenyu, ka in i won ngom, pe ibedo won ngom ni pien in i kakani, ni in i kaka moni. Komedi watye ki area calo Bibia. Pol dano ma i Bibia madi keken, ento Bibia tye i Acholi. Awene ma in iwinyo ni ngati mo tye ka lweny? Area mogo kany calo Lakwanagi, Yutung, Minakulugi opong ki dano ma a ki i Lango. Awene ma en iwinyi ni dano tye ka telle ni pi lok ango? Wan Acholi wadwong ata bwe yale. Tye ngate mo ma otingo sign post ma a ki Acholi ni me cibo ne bwe yale? Acholi mogo tye ki ngom wa i London ci icito dong iketo iromo cako gire ki nying nying gangwu gire en ento pe pe pe pe loko doko ngom Acholi iromo cako ne ki nying mo keken dong Commission of Inquiry ticce onongo tye ni me ryemo goba. Gin oweko Commission of Inquiry peya ocako tic pien ni pe kiminigi cente. An ikoma abedo piny aneno peny ma gin openyo ni cene ma gin gimito. An awaco ni kadi cene weng pud peke, olo kong kimi manok ma romo cako tic wek dano. gucit ka miyo caden. Gin ma dong tye ka kelo lanywen en aye dano dong tamo ni gin ma pire tek en aye me wacci ni ngom-mi tye i ajumani kec aye amuru. James, Ajumani ki amuru onongo gipeke macalo district i kare ma boundary eni tye. Lapeny ma myero kipeny ene ni, Boundary i kin Acholi District Administration macon ma wan ongeyo ki dong Madi District Administration. An pe atye ki lworo mo keken kono kiwacce tye i Madi kono kiwacce tye i Acholi ento gin an angeyo ni atye ki waya ma nyinge Angela en tye wa ki land title i apar kunu ci en ocako nongone nining? Kun jo mumine taitol-li a ki kany i gudo kany, ci wan ma watye i gamente i level me kabinet myero pe wabed luwor me loko lok ada. Eno ni aye acakkine. Me aryo, ka lok ada obino, kono wabiwinyo maber kono wabiwinyo marac, kong waye lok ada eno-ni. Map kikome, Dano owacci ni itye i London. Abedo ka neno map mapol. General Moses Ali, dano ma an o aloko bene kwede. Wa kombeddi ni, ma dano wacci ni kono pe loko ko ngo-ni. Ento ka in ibedo gire kwede mot, en tamme tye ni gin ma pire tek en aye ni kimyero kinyut ni area eno-ni tye i ajuma-ni. An wa i General waneno kwo pa dano aye ma pire tek. Man laceng ca aneno MP's ma gia ki i West Nile ni peko madit en aye ni Acholi tye ki ministers madwong ni wan obwuro president Museveni o weko pe rom moko tawe. Eni adada eni. Ya awinyo mukene ni uh, yub ma tye tin i West Nile i yumbe pe gibi o i ma lubbe ki lok man. Gube o li weng. Ajumani ni, uh, lutela me Ajumani Gukato ki warning onindo apar acel me dwe leni pudi ma lawor ni ni gibi weko nrm ma lube ki loko ma par kun bedi gin atye ka kelo ayena bot gi tam ma tye ka kati ki bot Roya Acholi kakany ladit minista ni ki ma dong kuku kuku ya par ma acel commission ni pe romo yabo tic pien gamente pe tye ka miyo cente wek guti ni ki ma aryo kit adong pe ki ngeyo kono tye pe dong ki rye ni Apar tye amor ki weko apar odug district pire kene. Jami eni tamo bicobo peko ma tye apar pien kit ma iwaco kwede ni kwo pa dano ma kunnu en aye gin ma pire tek. Kadi icak ni apar obed district, kadi icak kwede ngo, ento gamente myero onyut kero ne. Tam ma wiye atii ma mitte ene ni twero me loyo apar Onongo myero central government ko ogwa ogam moko wek kong piny okwe. Pe obed i cing ajuma ni pe obed i cing amor. Gin ma pe angeyo ka ingeyo ni pol kare ka lok tye i apa kun kiwaco ni apa tye ajuma ni pi tyen lok ma pe waniang i mega kakeni Pi ni lok ada do.
en aye ni wa rdc office pa rdc me ajuma ni pe gibino ka timo gin mo kunu tic dok dong bot lutela me i district me amor. Pien gin ngeyo lok ada ento. Pe kicak ko ni aparo dog district meno meno lworo Central government tye ki twero ite Local Government Act office pa president romo wacci ni kombeddi apar an akelo ko tye ite Central government ngat ma dong wan omine tic me doro apar en aye ngadi ma reporting kadi kikwany pi dwe abicel keken kadi dok kimedi weke piny kong okwe. Atamo wiwu opo i kare ma an atye won kom me abic kany. Gulu Municipal Council onongo gitiko lweny ma nongo ka gubedo i meeting me council nongo gutingo kom gimito celle kwede. Wan obedo macalo District Council me Gulu pien

myero kanyo otwerona i dyekal-la. In pe iromo cako keto gamenani i otogoni ma nongo tye i dyekal-la. Ladit minista ange ni kare ki kare olo mapat bene ki bedo i Kabinet olo i rwatte ki ladit lobo President Museveni cawa kene ma nongo gwoko tye ma nongo onako ni won aryo. Jami eni itito bote nining? Tam eni an amiyo ki President bene dok abenwoyo dok i ceng baraja. Mondays nongo tye i Kabinet meeting.